Pengarang tetap channel Penguli Bau TV madi kita Patricia Ita. Udah nyediaka kita siti cerita. Lama yu udah meri cerita tu. Tang nya meh tadi Alu Bedau dipansut ke Tan Sri Tun Raja. Tang sehari tu Tan Sri Tun Raja milih cerita iya. Baka ni ke gaya bunyi cerita ke diberi tajuk bebali legi kitai ninga serantau kitai ba rantau jalai nepan bas. Okey. Aram aku mai ke kitai au. Barang kita ke tinggal nya nitih dudi weh. Au legi kami nganti kita ba penyangkai dini endur kami ngetu. Nyadi malam nya bulan benung kembung ke Dewan. Au manah amai enda deh ujan. Nyadi bisi deh siku indu dara tu tadi ke bejek ulu ke benama Lara. Lara tu siku indu ti diau ba rumah panjai. Lalu inya bilik enggau indai iya, ini sereta aki iya aja. Laban apai Lara lama udah sara enggau indai iya. Au, ke benama Lana. Apai Lara, pengudah ke sarak lalu nadai temu rita agi nyau menya mupuk mulai kediri nyangka nyudah bini baru. Bisi ga ati Lara sinu laban tudah ke tuai ngena daya apai baka bala bakih indu iya ke bukai. Tang taja pia, indai Lara ke benama Luna, ini iya ke benama Lana tadi. Au. Nadai gentu tanya iya nan sigi selalu meri pengasih, penyayau, pengerindu ngagai iya. Sida iya ke betuai, betuai ke siku tuan rumah ke benama Laga, ke benama Laga nanga ladih. Malam nya Laras duduk ba ruai au ngau mata ke bulan benun terang da langit mingkai. Bintang betabur aja ba langit mingkai den ruai ngasuh ati Laras sinu. Nadai temu ujung enggau pun inya tadi indai larang. Benung nganyam ti kai ba ruai nah nya larang. Neh napa nuan asing nama utai bisi ngasuh ati nuan tau rusi nyu ngasuh nuan tengenung kediri. Pia ku tanya indai iya. Nadai indai manah. Manah meh bulan malam tu terang bebendang. Iya ga benung kembung. Iya ga langit benung chiru. Bisi minah tua pia ila indai. Lama amai tua tu nadai bai nuan ngabas umai kitai kin. Pia ko Lara wai. Ninga pia tadi indai nyau au bisi anak ka mai nuan kumai meh. Au. Enti hari manah nadai ujan pegila. Enti hari ujan nadai ulih mindah kitai tu. Ngambi daun jabang sida ke entuk entimun buah entimun entekai. Au buah rampu pun nama semua tadi labu. Au sulur keladi. Au nyangka nya jagung udah tau dempa enti lama enda deh ambi ko royas ke bala kera mati kayau. Kai dina nemu manjal kera bumai kitai din. Pia ku indai iya nyaut iya wai sambil kiruk ke kiruk beranya mentadi. Benung dilara tu tegenung ba mua penyan ruai ngemata ke bulan benung terang amai. Dia dilara tena mukai mukai ke di wai. Ta sai ke bisi meda. Meda ayas orang bejalai nuju rumah sida iya kia. Orang nya dipeda larang, baka ka mansang ke rumah panjai sura yak ke dulu. Soi maya orang nya. Indai, kitu dulu nuan indai. Uji nuan meda baka ke bisi orang mansang kitu nyin. Sapa nya indai. Pia ku lara wai sambil merding indai yak sambil cari yak nunjuk ke mua kin. Ninga anak yak madah munyi nya. Indai lalu mansang nuju mua penyan. Au endur lara ke bediri nya tadi. Tilik tilik indai ai. Nadai agi indai iya meda orang. Au ni nama nadai meda orang aku dah anak. Tang tegayam tunga nyekin. Dei bangat telansik meda utai. Pihak ku indai iya ke dei wai. Indai iya duduk baru nampung nganyam iya tadi. Nai meda lara tu tadi majak tegenung. Irau ati indai iya wai. Eh. Aram manah, pulai ke bilik tua kin ngabas aki ngini ti kin. Chukup jam alai kita tinduk Aram. Pia ku indai iya ngelaung Clara ke benung tegenung meda utai kin ke dewai au. Clara nadai mayuh jaku laban ke malam sigi udah jauh au. Mata pan sigi nyudah ke kulap gawai urung nya jam kita tinduk meh maya nya. Ti dikalih agi jam kita ke maya hari tu kira pukul sepuluh malam pia. Sera serumah pemega udah mayuh nindup kediri. Tudah lara agi lalit ati wai ngenang utai peda inya tadi. Ka tinduk mata iya ngai nyadi pejam. Au. Ba bilik peninduk iya empu agi pepelik tudah mata lara inya tadi keduai ke gali kasah kiba kasah kanan pejamka enggai pejamka enggai ba ati iya. Iya seruran ngingatka sapa ayas ke dipeda iya nya tadi. Taja bulan kembung malam nya, tang ayas utai nya chelum dipeda iya. Nyadi indai ati ngini iya, uhh udah jaga tinduk ke di wai din. Sema ku jaku, udah datai ke sibu kin sida iya nya tadi. Au udah dinga ku ruh ari pangking iya nya. Nyun pemuas tudah tuai kasek kiba. Ka saya kanan, dia di mata iya. Pan lalu lelap. Lara ke lelap nya tadi, tuna mukai mukai ta lalu bemimpi ke diwai. Mimpi ti meda siku laki sigat. Au sigat meh baka kita ke meda bujang pengari kita tu. Au emm kita kala ninga nyawa aku aja. Tang kita bedau kala meda mua aku. Dii sapai iya. Au. Mayuh kita nya tadi ngumbai orang ke nusi cherita ba Panggau Libau tu tuai. Mayuh kita ngumbai aku tu tadi umur aku tu dah empat puluh, lima puluh, enam puluh. Landik amai igat nusi cherita. Tentu nya orang tuai ku kita laban kita nadai kala meda mua aku tuai. Nyadi ngelama tu aku mina nganjung nyawa aku aja becherita ka kitai. Ni puh meh aku mantai ke gamal penyigat aku tu ke diweh uhh cecigat anak chauk ku bala au chukup mua ku eh chukup nyawa ku aja didinga kita. Chukup alai chukup timpuh baru aku mantai ke mua ku dia ila. Aku bisi berunding deka nemuai ke Kuching, ke Sibu, ke Mukah, ke Kapit, ke Seratuk, ke Niah, ke Bintulu tatau abis menua ila baru aku deka bejalai kin. Au ila meh kita meda. Bejalai rindu ati merindang kita bala semua enti bisi deka ngau ku orang belagu iya meh nya. Emm au maya nya baru kita meda. Mua bujang pegari tauka Tan Sri Tun Raja ke kuchah-kuchah tiap malam nusika kitai cherita. Laki nya dipeda iya besai, tinggi, kulit iya burak, idung iya teruai manchung amai. Nyadi ba dalam mimpi Lara nya tadi iya meda rampa menua dia chukup manah. Bebukit bebatu bebungai ai pan ai kerangan. Nyau peda sida iya nyau peda bala sida anak ikan undang gerama tadi belalai sebelah telepak batu bemain betundi dalam ai nyin. Apung manah mai menua ditu dini meh alai tu tak nadai menua kami baka menua tu. Pia ko larap jaku dalam ati diri empu. Sekali tang ngenyit rembus ba menua orang kena kala tu tujau. Ukai nama laban nya kita baru mejam ke mata telalu rembus menua kia. Baka nya ku ati iya tadi. Alit tudah ati tudah tuai tau iya jalik iya malik kiba malik kanan ke belakang tang nadai lagi iya meda orang ngulu ke iya dia. Tang iya tak bisi meda siku ular Sawa ke duai besai amai-amai benung merati kelara ari atas dan kayu enda jauh ari iya bediri. Ular nya mina engkilung ba dan kayu ti besai amai-amai tadi. Ular nya merati ke iya tau. Begadai gadai ular nya. Au ensulu re ngerayap nuju baruh pun kayu nya. Lara. Benung rindang meda rampa menua dia. Dia senda mukai-mukai dipeda Lara dalam mimpi iya nya. Iya tangan tu tak tinduk keri wai gali ba atas batu. Dia deh ular en tadi datai ngerayap. Au. Nuju semak Lara ke tinduk nya tadi. Nyadi ular nya mengkilung ngaga lara tang enda ga merekuh ke iya, enda ga melit iya. Kira ke nyu jauh malam dia lara balut dani nyepi tubuh berasai chelap. Dia deh lara tu angkat. Iya malik kiba kanan tang nadai bisi meda panchar lampu ari rumah orang sepia-sepia. Tusah ati amai iya ke dih wai. Au tu nyabak betulah tuai nya tadi dini mah aku tu deh indai deh apai ku iya. Enda nadai meda siku mensia aku tu ku iya laban iya ke tedani nya tadi. Ukai ba pengking iya agi tang meh nyuba babas. Ngabak tudah tuai ambi maku tu aki ambi maku tu indai chelap aku tu puput keribut ayun lunai tengah malam nama ai mutih ke mai aku tu kitu dei indai ku iya jauh amai tepejuh ke menua bukai nyu du dui meh tudah lara ngabak ke diri diri wai au ngenyit datai ba menua bukai nyadi ular nya tadi nadai deh peda iya kilung dia agi. Ular nya tadi beratika ari jauh meda iya ke nyabat dua dua. Bisi gati iya berasai sinu ninga sabat tu udah larang. Tang nya kemu muas ne tadi ular ke ngemata ke ari dalam babas enda jauh ari lara ke duduk nukung tadi tu ai. Dia ular nya perlu ngayanka diri perlu bejaku. Lara. Umas nuan nyabak wai laram. Anang nuan takut laban bisi aku nguan nuan ditu keterubah nuan datai tadi. Aku mega mai nuan rembus kitu. Pia ku ular nya bejaku. Lara ti benung nyabak duduk nukung batas batu tadi wai. Pan lalu deka nguji meda nilik sapa orang ke nyapai ari dalam babas nyin. Benung da tudah lara nya tadi gining ke gining ngiga dini munyi nyawa sapa enti ari duai tang iya narai tepeda ku orang ke bejaku nya dinga nyawa bisi. Nai sapa nuan ke bejaku dini nuan nama ku narai meda nuan neh enti nuan amat mensia ngayan kediri meh nuan. Pia ku lara wai ular nya penyaut iya baru lara. Aku bedau ulih ngayan ke diri ngari nuan laban aku nangi nuan takut ke aku meda aku. Tang taja pia nuan anang takut sereta nangi ke aku larang. Aku anang anu nuan. Sabar meh enu lara dia dah cukup alai ila baru aku ngayan ke diri. Dia meh nuan deka meda aku. Pia ko saut ular nya. Au lara majak enda nyamai ati. Mata iya agi ke gin iya ngiga munyi nya tadi wai. Nyawa orang nya wai ke ngerandau iya. Nyadi enti dikalih agi jam kitai ke maya hari diatu jam maya nya betul betul nuntung pukul dua belas tengah malam. Dia da ular sawa nya tadi wai ke belalai dalam babas ba pun kayu nya tadi. Au. Pan lalu bediri, beperencing manchar lara. Au, nama tudah lara tadi silau perencing kena panchar tadi dalam babas nyin mejam ke mata iya. Lara, uji buka mata nuan lara, tu aku. Bisi ngayanka diri bemuah mata nuan tu. Pia ko bunyi nyawa orang nya deh dinga Lara. Au Lara pan lalu begadai gadai gadai muka mata iya. Malik iya ke mua. Dipeda Lara bisi siku lelaki bediri ngimbai iya. Sigat gaman lelaki nya wai dipeda Lara. Iya ke besai tinggi tegap ke dia wai. Bepantang becurak bungai terung ba tubuh nya ke narau dipantang iya ke dia wai penuh tubuh. Enti ke mua aja enda dipantang. Lara, aku ke mai nuan kitu. Udah lama aku merati ke nuan Lara. Dia di ati ku tu tadi kena mukai mukai labuh pengerindu ngagai nuan. Pia ku ra nya. Lara nya genung ke genung rangap rerangap tudah malik laki nya. Ngaya sapa nuan eh. Ari ni penatai nuan? Nama kebuah nuan mai aku kitu? Tak ari tadi aku kediri-diri diau bata batu tu kena ari mensia siku enggau aku ditu. Menua nama tu? Pia ko Larai wai nanya. Au, maja meh nya nyabak tadi. Ari terubah nuan datai ditu. Aku sigi udah ba ditu. Mina aku peda ulih ngayan kediri. Nangi ke nuan takut meda gamah lakung. Lara. Aku deka madah ke diri nyadi aku tu bunsu ular ti nguan menua batang lem mandai ditu. Aku tu anak bunsu ular sawa. Apai aku ketuai menua kami ditu. Nya kebuah nuan enda ulih meda aku. Aku mina ulih bebali nyadi mensia lebuh tengah malam baka tu. Nyadi, enti nuan deka nemu semengat nuan ke enggau aku ba ditu, tang batang tubuh nuan meruan agi garing-garing tinduk pangking nuan ti. Nyadi, nama aku, Bujang Bunsu Sawa tubuh penuh likau tujuh ai sungai ulih diperaka. Pia ku Bunsu nya madahka penama diri ngagai larau ke di wai. Nyadi kitai ngalih ba menua din ga. Ba menua din pagi siti tumu indai lara nyenguk bilik peninduk anak dara iya. Tukang ka pintu meda lara agi benung jenak amai tinduk ke diwai ngalih tunga sepiak kiba. Nai agi tinduk endo tau piak eh nyangka kian tadi laun tinduk temalam ketegal. Enda ulih tinduk kasat ke kasat. Nya iya laun danik. Pia ku indai iya bejaku dalam ati. Nadai mindai ngerak iya tadi. Tam mit iya baru pintu laran tadi. Iya pan lalu ke pelabuh kin berapi ke dapur au nyumai ngintu utai pen nama semua meh ke dempa pagi. Nyadi ba menua Sarawak nya tadi laran agi nya ba minta anjung bunsu ular nya pulai. Au meh Lara, enti munyi nya aku deka nganjung nuan pulai dulu. Tang enti aku datai ngundang nuan kin ila, anang sesekali nuan takut lalu ngemegauka orang ngasuh munuh aku. Pia ku sawa wai, oh dini mah aku tu nemu nuan nya mensia tau ke ular. Ukai nya bisi ukai nya bisi bida. Pia ku iya nyaut. Ba rekung aku, bisi siti tisia bechurak emas. Nadai ular bukai bisi siti tisia ba rekung bechurak emas enti enda ukai aku. Nya meh kena nuan ngelai ke nya aku. Bah, pejamka mata nuan. Aku nganjung nuan pulai ke menua kin baru. Pia ku iya, lara pan lalu mejamka mata iya. Udah bedau lama ko jerita iya mejamka mata. Peda lara Palut nterak ke mata iya. Iya perlu tedaning surau. Nyepi diri ari udah tawas. Au. Iya pan lalu berumban ngangkatka diri. Peda iya ke dapur kin indai iya sigi udah kiruk-kiruk berapi ke dewai. Baru iya nemu iya nya tadi bemimpi. Nya ke ngujungka laun dani. Uji da enti indai iya ngerak tadi lebuh iya ti indu tang semengat iya agi enggau sawa din lalu pengujung iya meh nya lara nya begulai enggau sawa ba menua iya din. Tang nasib bendar indai enda ngachau iya ti indu. Nama gaga matik tu udah lara ngasai ka diri udah datai ba rumah sida iya empu. Au indai iya benung nanggar kasih. Aki yak baru menuh manuk au menuh manuk iban ke lauk sida tengah hari nya. Indai agi bisi utai ke dibela dintu lagi ku nyauk nuan indai. Pia ku larau ai mensang ke dapur kin au sambil nanchang buk iya. Nyadi lara tu tadi bedaun usi cherita iya ke nyau remus ke menua Sarawak kin. Nadai inu. Nya, bilik nya besapu nuan. Gari kitai bedau udah basu nya. Meda nuan laun nangkat ngai ga ngachau nuan ka nyuan nya tubu entau malam tadi. Pia ku indai ah. Laun indai ngena nemu ari aku tu. Mata teka meh ti nuan. Nama semindah tuan indai. Ku larak weh. Uhh. Sehari tu nadai mindah pekila meh pekila tu ngabas kebun kin ku iya wai lalu manchit pagi au manchit utai ke sebelah nya ini ku aki awak ke ditu nibuh enggau tuwa tuwa ja kin pia ku indai ah udah nya tadi lara pelalu kai kin bebasu. Au. Sebedau iya basu tadi nyapu bilik dulu lah nya baru iya basu. Negu asi dulu anak mali ngaih ke punai. Pia ku ini nya nyadi ini tu tadi au benung kiruh ba ujung tandu eh keti menya mua dapur nya tadi pintu dapur ngulih ka angin ngulih ka. Terang agi, kiruh bendar ngintu bah pulur. Nemu kita bah pulur ke deh wai. Kita ke bebiak kada ke nemu bah pulur nya eii. Au nyi sida ke tuai nya nyamai bah pulur nya ke deh wai. Emm aku kala makai nya tang nyumba ke diri diau ba negeri tu pedis amai ga makai utai baka nya. Kadang kadang bisi, kekadang nadai ga dijual orang ba petamu enta agi wai. Udah iya negu asi, iya pan lalu nyau mandi kai kin. Mayuh ga bala sida serumah seretai mandi benung bebasu gari. Au baka nya mah nya tadi bebasu betundi begagai bala sida ke nembiak sida ke indai orang ke duduk dara ne tadi berandau pangan diri mung iku kitai kemaya hari tu begosip bala sida bawang-bawang baka nya ti bitiga. Lara tu imun seleka ngan orang seleka ngan iya. Enda ari nentu mih jaku iga asal meh pengawa tembu ku ati iya. Nya meh kebuah lara tu tadi nadai nentu mih bakih laban iya au nadai nentu enggau bala sida indu dara ke bukai begusung ke pangan diri deh wai. Pengawa lara udah bebasu gari mandi iya lalu pulai ngeledai gari besapu udah nya tadi nyaup indai berintu ke utai tembu berintu. Iya mupuk tenun kain ngepan kelimpah ari nya. Iya mega beranyam ketikai ke buah, begaga ke selampai au belajar beranyam ke raga enggau ini iya. Nya pengawa tudah Lara. Nyadi tuai rumah sida Lara bisi ga anak bujang siku ke benama Meling. Meling tu lama udah bisi ati ke Lara wai tang tudah Lara enda nemu diri. Laban tudah ke nadai kala sesegap ngusung sida serumah. Nyadi bisi siku indu dara ke benama Kelinah tu bisi ati nuju ngagai Meling. Tang Meling enda ibuh Kelinah laban ba ati Meling benung bebungai sigi rindu sereta ka kelara. Malam nya baka selama mega sida lara sebilik. Udah makai sida pan sama pansut ke ruai. Ini lah ra lalu mai tangkin ke danya mia. Ini lah ra mai tikai ke danya mia ga. Baka nya ga ake lah ra mai sada ke da sanggit iya. Nyadi lah ra tu tadi mai tangguk ka tusuk ai ba ruai dia. Baka nya pengawa sida sebilik. Ukai sida sebilik aja wai orang bilik sepiak baka nya magang-magang sida ke indu-indu dara. Au kini indai aki nini orang maka nya magang-magang sigi rambau beranyam tu ai. Maya nya sigi nadai entu pengawa umai laban ke seraya ke nganti umai deka mansau alai deka ngetau padi. Nyadi pemuas kelara ke nusu tangguk iya lalu ngelengkaka tangguk iya laban deka ke dapur ngulai ai kupi datai ba dapur. Lara lalu manduk ai. Mang Saum ai dipanduk Lara tadi lalu deka ngulai kupi. Benung ke ngulai ai dia Lara. Tah tekenyit ke dih wai. Ninga nyawa orang nyapa ba teluk guning. Au nyadi ba teluk nyin bisi guni padi sida iya. Deka digaga nyadi ke benih taun nyin ila. Sapa nya? Ku Lara ke diwai bejaku. Au munyi ke betelai. Aku tu Lara. Uji nuan malik nuju nyawa ti nyapa aku tu. Lara mending orang bejaku munyi nya. Iya berasai kesal ati sereta tekenyit meda siku ular ke ngilu selepak guni tu besai amai ke diwai. Neh. Ukai mimpi Aku tu ninga ular bejaku. Pia ku iya. Tak gelesi betudah bulu pegu lara nya tadi wai asai kap belawa ke ruai tang kaki iya enda ulih singkang ke iya. Anang ke lari. Au. Anang lari nuan lara. Enda aku mantuk melit munuh nuan deh. Aku datai laban aku deka nemu nama saut nuan. Laban nyentuk ke sehari tu nuan nadai nyaut utai tanya aku. Pia ku ular nya madah agi lara. Nyadi nemu kita bala peninga semua. Pengudah iya ke bemimpi rembus bemenua ular sawa ke Batang Batu nya wai ninting malam. Au ular nya mai ka getah batu kin bala uma. Bisi sebulan takah nya. Tu nya sebulan tu ai. Ninting malam. Tama utai mimpi rembus din, rembus din, rembus din. Ular nya nanya, ka kena lara tu nyadi bini ha. Au nyangka lara tu enda nyaut, eh nyangka lara tu takut nyaut dalam mimpi nya meh ular tadi. Nyengena kediri, ngayanka ba mua mata. Nanya ba tubuh mata iya. Lara lu nyaut. Baka tu meh wai bujang. Aku enggai nyadi nerima nuan. Tua tu enda sama menua enda sama bansa. Nuan menua sepiak nyin aku menua mensia. Nuan nyadi ular aku tu nyadi mensia. Bangat enggai nyadi begulai. Tambah mega aku tu aja anak ke dikandal ke dalam rumah tu enti aku nitih ke nuan. Sapa ke ngintu emparu apai enggau indai aku, apai enggau indai aki ini udah sakit tuai magang. Ngarap ke nuan badu meh ngachau aku. Nya ga aku udah madah ati diri agi nuan. Pia. Ko Lara wai bejaku manah enggau ular nya. Alu enda mekupi dek gaga inya tadi ke duai nasip nar ga ai udah padam ke iya. Au meh enti pia kira aku udah nemu aku saut nuan. Kira ke berengkah hari malam tu badu meh aku ngachau nuan minta ampun. Enti nyu sebula bulan tu ngachau negah nuan dalam mimpi. Ngarap ke nuan anang ame ati. Pia ku ular nya peda enda lama beda nya ular palu ayas lesap nadai dipeda agi ke dek wai. Takah sebulan pengudah utai nya nyadi lara sigi nadai madah ngagai aki ini inda iya. Dia deh meling anak tuai rumah madah ngagai apai iya pagi siti. Apai. Ulih setuai indai nanya lara ke bini aku. Laban aku tu lama meh udah bisi ati agi lara nya apai. Tang aku enda nemu baka ni deka madah ke setuai. Ati aku tu belabuh pengerindu ngagai lara nya nyau ka setaun tu ke udah. Lara enda baka indu bukai. Budi, basa sereta perangai nya Ngasuh ati aku balat amai rindu ke iya. Pia aku meling. Ndai anak. Kami dua indai nuan. Sigi udah deka nyabung seduai jadi. Laban ke ba mata aku. Lara nya meh ke tau ke nyadi ke menantu kami duai indu ke bagas gawa, ke mereti, rajin. Munyi ke nuan tadi ga. Sigi enda nemu baka ni ka madah ke nuan. Nyangka nya nuan enggai. Nyangka nya nuan udah bisi sulu ati. Tang semina nya bendar. Betul Petara udah ngatur. Pia ku apai iya. Panda ka kitai jerita. Seminggu udah nya tuai rumah pan lalu nanya indu ke benama Lara. Penatai tuai rumah sebilik disambut sida enggau manah. Sampal meh sida nya tadi ke deh wai. Mina bala ulun tuan rumah aja ke tinggal di rumah din. Udah meh utai ke dikerandau sida sebuat au aki ini serta indai laras setuju mega enggau jaku tuan rumah. Sida pan lalu nanya lara, lara pan setuju. Tuchum orang menua malik ke tisi malu tu udah indu dara ke deh wai. Ba ati adin. Nadai agi antu mantah uhh meling nya tadi tambah mega meling nadai mih macham enggau orang tambah mega rambau sida ke bekayau dulu meling tu udah bisi dengah ke dek wai sigi tau amai ke laki. Enggau ati gaga tuan rumah ngeletak ari endur sida iya belah pinang bejadi melaki bini uhh tembu ngetau ila. duai gat ngundu enda tau enda sabung kitai jadi nya meh serai a kena kitai ngerami ka padi udah tembu ka tau kitai kitai pun lalu bejadi ke dum enggau igat alu serebak enggau ari gawai sekali meh nya nya nemu kita wai enti kitai ngetau bulan tiga bulan empat bulan lima tembu ngetau ujung bulan lima bulan enam nya gawai a maya nya. Meling enggau Lara tu deh penyadi ke sida nya begawai besai. Nya ngintu gawai nya mega bejadi ke duai melaki bini. Ooh tudah bejadi ne tadi ke duai nya pandak kitai cherita. Au nya setaun peda Lara baru berengkah bisi tubuh. Ingat kita kelinah peda ati meda lara seduai meling jadi au kelebih agi lara nya nyau bisi tubuh kelinah tu keduai dengki ke lara tu meda rinu lara seduai meling nyau bebukai ngerembai lebih agi lara nya oh kelinah lalu ngiga orang ti nemu ngaga utai laban iya deka ngachau pengidup lara seduai meling. Kelinah enda tau enda mesti munuh lara. Udah nya iya ngasuh dukun nya legi ati Meling enda tau enda tekuing agi Kelinah awak ke Meling jadi enggau Kelinah. Nya jai ka keti menya bakih ke tai Kelinah tu suba dua ai. Nyadi Kelinah bisi bulih siku dukun ari menua sepiak kumbai kitai tu tadi menua Memaluh. Laban kemaya nya. Dukun nya tadi betul bendar dami orang au rumah panjai tunga kili kin berubat kelinah penelu nitih kili kin betemu enggau dukun nya minta dukun nya nganjung utai ke rumah sida lara. Tembu pengawa nya kelinah penelu mulai kediri dukun nadai mih iya tu mih leman asal meh bisi ke Sabang iya. Udah meh tadi. Udah danjung iya dukun utai kin tadi. Malam benung bulan kembung da langit mingkai baka selama. Lara begaga ke kain ngepan benung betenun ba ruai. Dia ai nyepi punggung iya wai tak pedis. Angkat lara alu bediri ba mua panjaan ruai. Meda bulan terang ngamai. Benung ke gening ke gening tadi wai meda bulan nya manah amai au bintang terang da langit mingkai dia deh lara. Asai ke bisi meda ayas orang chelum au gaya orang nya bejalai nuju ke rumah panjai sida iya kia. Eh engka orang ari rumah ili pulai nyuluh ku iya. Nyadi meling meda bini iya nyu rindang kaki lima iya lalu ngelawa bini iya. Nai sulu nama ti degaga nuan iya. Nadai bayam pemanah bulan bintang nyu betabur langit mingkai din. Ku iya. Anang lama nuan ga betubuh bisi ngaika angin malam enda manah. Pia ku laki iya lalu ngiring jari bini iya pulai kereban perengka dek kena duai gawa ba ruai tadi dek baie ke bilik magang magang. Pengudah hari sehari nya Lara suah amai meda utai enda manah. Au enda raie ngira hari tawas hari malam iya ka mai tepeda ke siku indu buk panjai. Utai ba punggung. Mua iya nyu nadai dipeda agi. Baju burak entari wai abih balut darah. Mua iya anchur. Nadai temu mata, nadai temu mulut, nadai temu idung. Nyadi bisi deh sekali benung lara tu nyu mai dini hari tumu pagi. Laki iya, ini enggau indai tadi bedau dani. Au. Sama bela agi tinduk magang. Lara ke tadi enggai ti tinduk mata laban ke tumu nchelak pagi lalu angkat ngereja pengawa nanggar ke asi enggau ai dini hari nya wai. Dia ita tekenyit meda indu ke suah dipeda iya ngelama tu tak ngenyit ngayan ke diri nyengenda ba mua pintu dapur. Indu nya palu madah, Lara, nuan deka aku baik sepengudah anak nuan ada. Pia ko indu nya ninga munyi nya Lara lalu nanya iya. Nai sapa nuan tu? Sapa ngenyun nuan kitu? ko Lara. Indu nya tadi pan lalu ketawa engkakah. Au Lara ke ninga nyawa indu nya nyu lekai lekai ketawa tu enda berasai takut sereta gelesi. Lama tunda gaya takut ke di wai. Besampi meh tudah tuai dalam ati enti nuan antu mina deka nyuga ngachau kami pulai nuan badu nuan ngachau kami anak mensia. Tang enti nuan danjung orang kena nakut sereta ngachau aku anang aku enda takut ke nuan. Pulai nuan ngagi asa nuan empu. Pia ku iya besampi wai kira ke pengawa lara nya tembu dia dindai lara lalu angkat. Pu tumu meh nuan tu. Pia aku indai iya. Tumu indai mata tengah tetinduk. Au. Tumu njelak enggai pejam-pejam ke agi nya aku tu angkat berapi. Pia ku Lara wai. Legi ka ke kebun aku tu indai mai meling ngambi kanduk rambu daun ubi meh nya buah ubi meh nya. Utai ke lauk babas meh. Au. Nyangka nya bedau dek kachau sida bala kera ding. Au meh enu tang bejiman ke bejalai nuan nya bisi tubuh nuan nya pia aku indai awai. Enti enda aku enggau wat aja legi kebun kin enda ibuh nuan enggau ku indai iya. Ina ibuh pan legi meh aku kin ulih meh aku tu bejalai. Pia ku larau ai. Ukai pia anak. Nuan ga benung ribat. Enda manah nuan bejalai sebelah babas sebelah kampung. Bau tubuh nuan mansik amai disiu mutai. Nemu nuan? Ku indai Lara madah ngagi Lara. Meda Lara tengik amai deka kebun. Au ninga indai iya madah munyi nya. Lara lalu enda memunyi agi. Nyadi laki iya meling tu tadi baru pulai ari tanah nengka ni manok, babi au kera serati nya tadi. Nanya entu ai ah nama utai deka megau ke seduai larai ndai pia ku meling. Eh endo larai nya tengik amai ka kebun kin. Aku madah ngereja ni ibuh enggau legi tua kin kebun kin. Iya nyadi ngelak ke iya nya enda ngetubuh bisi nya. Ku indai iya, Meling mega lalu nyanggup kebun kin. Nyadi indi ngwaki lara benung ba ruai begaga ke tangkin enggau pukat. Bisi mega bala sera serumah datai betunga berandau au sambil meda seduai begaga ke utai dia. Endo ingat nuan anang nanggung utai ke berat-berat ba rumah ti nadai pengawa gali tinduk. Piak ku indai iya mesan agi anak Clara wai. Au indai bejimat ke seduai dik kin ku mai kin. Enda laun pulai. Piak ku Clara mesan agi indai iya wai. Kelinah ti meruan pedis ati meda Clara seduai meling jadi deka nguji nuntut penemu baru. Hak meda larai ti kena mati-mati ku iya. Iya lalu nguji ngiga orang ti landik baru kah nulung pengawa iya kena puas ati meda larai nya. Sekali tu iya nguji nuntut penemu ba petuai siku ti nemu ngasuh indu bebali nyadi kuyang. Nemu ketak koyang. Pala iya terebai, tubuh iya tinggal di rumah. Anya ke nama koyang enggau tulang enggau perut iya enggau jantung enggau atau iya ke mai terebai nya tadi belum perut iya dipeda. Kelinah tu endang umbas iya bingking wai jai ati. Kira tiga bulan Kelinah belelang nadai pulai ke menua nya apai indai Kelinah dipadahka Kelinah empu deka ngiga kereja ba menua bukai ba negeri tang ke batang bendar iya. Iya nuntut penemu ba siku petuai orang ke landik ba menua sebengkah sepiak nyin, kombai kitai menua Indonesia. Kandung Lara mega nya udah manggai lima bulan. Sekumbang kelinah nadai ba menua, Lara berasai ga bisi pengelantang laban iya nadai meda ayas antu indu kesuah ngayan kediri lebuh Lara kediri ba dalam rumah betanah duai. Tang iya agi seruran meda senayak orang bejalai ba jalai rumah panjai sida iya ari ulu nyemerai kili kin belama lama. Utai nya deh peda larang. Ke suah agi larang meda utai nya maya bulan kembung ti kita deka nemu seberai jalai ari ulu rumah panjai sida lara nya wai. Bisi siti pun tapang ke besai tumbuh au. Manggai puluh taun sema ku jaku udah dia. Nyadi ari seberai ili jalai nya bisi pun kara besai. Nyau ayung ke dewai jalai nuju ke rumah panjai sida lara nya laban nya tadi. Tang meh orang bukai nadai kala meda utai nyelai nyadi ba dua iti pun kayu nya tadi. Semina lara tu ke suah meda utai pansut ari ulu nya bejalai ke seberai king. Pemulai kelinah ari nuntut penemu. Iya nadai terus pulai ke rumah panjai tang iya ngaga langkau ba kampung puang siti. Din iya ba kampung puang din ngaga langkau jauh ari rumah panjai. Siku nadai pan orang nemu Kelinah nya udah pulai nundut penemu laban iya kena pulai ke rumah. Laban sida sigi ngumbai Kelinah ngiga kereja ba menua bukai. Apai enggau indai pan enda agi nemu laban nadai berita dikirumka iya dua ai. Nama arap meh tudah apai indai Kelinah ngumbai anak seduai ka bekereja ba menua bukai. Malam siti dia sida serumah bisi begau meda antu. Au, antu pala terebai ba mua rumah panjai sida ka kitau sebelah nya. Bala indu enggau orang tuai nadai diasuh pansut ari bilik. Sida ke laki lalu nguji begiga ka antu pala nya tang lalu nadai dipeda seraya. Au. Nama meh penyadi kitai tu nadai kala menua kitai tu tau begau ke lebih-lebih agi nyau tepeda ka antu pia ku tu rumah sida. Ba iya tu ai nama bisi salah jari bisi salah kaki kini kitai serumah tu pia ku cuna wai. Sida serumah ke bukai bela nadai memunyi laban bela alit ati memagang. Nama deh semalam malam nya meh sida iya bejaga beganti ganti tinduk wai udah lima iku tinduk lima iku jaga ba ke nya nya tadi sampai pagi laban irau ke enggai ke antu pala kuyang nya datai baru ngachau sida kiya dua wai tekan laban enti antu kuyang nya ayan iya deka ngiga indu beranak nya iya tadi pagi nya sida ke laki dasuh bejaga ke ida lalu sekeda dasuh dagi ngiga duri limau. tauka bungai ti beduri tau diambi lalu digantung ba semua gena pintu penjan rumah panjai sida iya. Au Saria ke nganti manang tauka beliau digiga sida iya datai laban deka ngasuh manang ngadu ke utai nya. Nyadi tudah lara mega nya nyau chukup bulan endur ngadak ka anak. Kelinah ti seruran enggau mata ke sida iya serumah ari jauh kelebih agi dendam kelinah ba lara ke diwai majak nyadi. Malam nya punggung lara bisi pedis ai ketuban mega udah pecah. Dia indai lara lalu madah ke meling ngasuh meling ngambi ini ujai betekan laban lara udah datai kelai laban deka beranak mansut ke anak. Pia ke nya tadi. Nama deh laki lara pan lalu nyau belawa ngiga ini ujan nuju ngagi bilik ini ujai kin au tama ai ba bilik laban kedeka madah kine nguapai a au dulu um keti menya dudi agi ini ujai kin dulu tama ga bilik ine nguapai a bukai ine ine nguapai tuan rumah duai madah ke bini ka beranak duai ninga munyi nya tadi beguai ka seduai iya kin ngesah menantu ke sedak kin duai. Udah nya tadi baru Meling tu au ngelawa ini ujai. Ni getah ini ujai. Bisi dia kita. Aku tu minta bantu kita jampat agi ke. Mai nuan nya betekan kin bini aku nya engka beranak. Pia ku iya madah agi ini ujai ke diwai. Au ini ujai pan lalu angkat ninga munyi nya tadi mai semua perengka dikena ngintu orang beranak. Nama ti patut bai menya tadi ke diwai. Seduai iya pan lalu betulak undi ari put ari puting setak ngagai puting setak ulu kin. Nyadi lara ti benung balat ngetat ke pemedis agi meruan ba bilik peninduk seduai laki iya. Au. Mua kiba indai meling mua kanan indai iya empu. Au. Kelinah ti nemu lara ka beranak. Iya lalu ke Kuchau. Macha jampi ti ngasuh Indai Larang enggau Isan iya nadai ulih bejaku sereta nadai ulih ngkebut. Kelinah ti bebali nyadi kuyang nya tadi tama ari penjan dapur sida Larang ti enda ingat ditutup kaki iya lemai tadi. Nya, penjan dapur nya nadai dingkah duri limau baka penjan tauka pintu bukai laban nadai chukup. Duri nya tadi tu wai. Ari nya meh tudah kuyang nya tama agi wai. Nemu kita kuyang ke aku nih wai neh. Pala indu nya ke pala iya wai panjai ibuk iya mata iya mirah. Dilah iya nyelur. Tulang iya nya ke baik terebai enggau jantung atau pegelum perut iya. Tubuh tinggal. Nya ku marer kuyang. Ti bisi orang beranak iya sigi ka laban iya deka ngirup darah nya enggau makai anak nya nabanka anak nya pulai. Nya ulah kuyang. Aki ngewini lara laban ko nyu tuai mata enda lanjik agi. Tuai rumah apai meling laban ke gaga meda menantu ka beranak wai nyu kekelat aja bebeli usai dia. Nyu nadai berati ke utai agi laban iya sangka kuyang sigi nadai ulih tama agi laban ambis semua penyan udah ditutup magang lalu udah dikait ke duri limau pia ku nyata ding. Tang layan enggau utai nyadi, udah mantu kuyang nya tama ke bilik sida iya kiya sereta meda lara ke garing. Iya lalu meda darah selepa pas lara. Au nyu meliur ke di wayah antu nya tadi. Iya lalu mansang semak semak agi lara nyadi lara tu tadi betul betul tepeda ke antu nya ke di wai. Lara pan lalu manjung indai indai ku iya antu indai ku iya buru antu nya parai aku tu legi laban antu nya pia ku iya apai tulung aku apai kia tadi wai au ngangau ke indai ngu apai tadi ke wae manjung. Ninga munyi nya tadi nyadi indai larang enggau indai meling ba dalam bilik pangking sigi enda ulih bejaku agi laban dah dibacha kai dulu puchau. Nyadi betul bendar deh apai meling tuai rumah kasah agi ba kasah kanan ba tengah bilik nya tadi. Nya ke bisi ninga munyi nyawa menantu iya ke rauh tadi. Iya pan lalu nyilak ke pintu pangking. Betul bendar iya nyilak ke bintu pangking nya tadi dia iya meda antu nya tadi benung sesalat pala antu nya bedalam nya tadi ke diwai betul bendar ga meling ke benung ngiring ini ujan baru tama ke bilik sida serumah pelalu begau betangkap ke kuyang tu ai macam utai dibai bala kena tadi wai. Au asa ulih kena nangkap kuyang ni ke pemansai ni ke jala ni ke pukat nya tadi ni ke palu meh nya tadi ke duai asal meh ulih nangkap kuyang nya tadi ke duai meling amat nadai bebebah au iya palu ngambi duku iya nyangka kuyang ulih tangkap ulih pantap lagi ku ati iya au. Nyadi betul bendar ini ujar itu tadi wai laban ke bisi pengelandik mimit bepuchau ngasuh kuyang nya lemi lalu enda ulih ngelari ke diri. Nyadi ini ujar tu laban iya endang ari biak nyentuk ke tuai sigi selalu betekan ke orang beranak mayuh udah nyadi utai baka tu ku iya ke dek wai selalu. Anang iya ke dami orang kulu kili ke menua ke menua kitu ke di wai selalu utai nya ngachau kelebih lebih agi enti orang indu nya beranak ba langkau umai nya utai nya selalu deka datai ti rumah panjai kurang iya ka datai nya maya enta tadi mesti enda tau enda bebekal ke penemu kuyang laban nya sigi nemu utai nya sigi bisi ngachau betul bendar ini udah bisi puchau nya nama deh au kuyang pan lalu. berendup lebuh tengah ruai din. Au orang perlu betangkap ke iya ngindik iya tadi ke dih wai tenda le bunuh orang. Tiba ra ke orang jala ke dih wai meling ke mantap iya tan tagang apai iya. Malam nya Lara keru semengat nadai nama-nama beranak ngadaka anak lelaki. Au bulan manah amai langit mingkai manchar terang. Nyadi sida ke ngambi manang enggau beliau udah mega datai dia manang penalu beradu madah utai tu deka digiga dulu tubuh iya. Pala kuyang nya meruan dalam pukat tenchang seraya enggau rat ngai kepala nya legi terebai tebuka kediri. Pukat nya lalu dililit ke sida iya enggau duri limau laban ko iya keno ko jerita takut ke duri limau laban nangi ke gelum perut iya tekait dewai charik dewai. Kemuan sida berati ke gamal kuyang nya nyut berunsai enta ri wai dia sida iya meda gaya mua kuyang nya tak baka tuchi mua kelina. Angkat tebisi ke sida serumah da tadi wai narai nemu orang begau ke kuyang ba rumah narai nemu orang begau ke. Ti nemanya ke lara ngandung eh beranak iya tu tadi nurun ngasu nurun imbak nyadi lebuh iya nurun imbak bulan meda wayan nyau men iya dah datai betin tengah kampung din peda iya bulan kembung nya meyan tadi mulai kediri enda nyadi nimbak. Pulai iya tadi enggau panjung panjung ba pala tangga sida lara. Minta sah sida iya ke bukai madah ke bisi tetemu ke tubuh orang ba langkau puak kampung ti tang mina tubuh aja tinggal tang nadai pala. Tubuh nya dugau-dugau deh peda iya. Bisi ati takut gelesi au deka nemu nama utai nyadi nya tadi. Bala sida ke indu laban ke buyan mayuh agi kena pansut ke bilik mayuh agi kena pansut ari bilik wai. Apung, betul amai metu tubuh kuyang tu. Iya ninggalka tubuh laban iya benung begiga ke indu benung ka beranak. Kuyang tu kai semina makai darah indu. Au ti indu nya beranak iya deka makai kai au ke ti nama nya temuni tauka uhh darah nya meh tadi utai ke nempa iya megang ke diwai laban kaka nemu sapa orang ke bisi nuntut penemu kuyang dia dibeliau. Tauka manang tadi penalu berengkah macha puchau ti tau ngasuh kuyang nya nurut utai ku iya. Pemuas ke kedumu kedumu macha puchau dia deh manang nya pelalu ngasuh sida iya buka pukat ke dikena sida iya malut ngetan ke pala kuyang ke terebai nya tadi. Dia deh begadai gadai deh kuyang nya lalu terebai nuju tubuh iya. Au. Ti dipeda bala sida ke pelai ngasu ne tadi tu ai udah meh pala enggau tubuh nya besatup dia deh mua ku iya lalu bebali enda nyadi mua jai agi meda utai ba kinya nya lai. Nya baru sida iya bisi ke ba ruai nya meda nyau tepeda ama amai ke mua ke linah ti bebali nyadi kuyang. Apu deh apai nama meh nya tak ke linah. Ko Inaya manjung ke dek wai. Deh anak kati men nuan tau nyadi antu baka tu suba nuan madah ke medu apai deka kerja ke menua orang ngiga belanja. Nama tu nyu lain te gaga nuan nyadi antu nuan. Pia ko Inaya enggau sabar sabar ke dek wai. Sida serumah sama te kenyit lebih agi meling ti sama bisi enggau apai iya dia. Minta ampun aku nuju kitai serumah kelebih agi nuju meling seduai larang. Aku nyadi baka tu laban bai kelalu nitihka ati dengki enggau dendam aku nuju lara seduai meling. Kebuah pia aku kala madah ke meling. Aku bisi ati sayau sereta rindu ke iya. Tang iya lebih milih lara ari aku. Dia deh aku tu mutus ati nuntut penemu ngagai indun kin. Au apai indai minta ampun meh udah ngemula ngingkar janji. Minta ampun agi lara meling ti kitak ka munuh aku tu. Nadai tau kitak enti agi bunuh meh aku tu. Aku udah jai udah salah pengawa udah ngangat ke rumah tapi aku kelinah ke dei wai. Ti kitak ka munuh aku siti aja chara. Ambi aku enda bebali nyadi kuyang agi. Pengudah pala aku beserarak ari tubuh, tunu pala aku tu. Tubuh aku mega tau ditanam baka kita ke nanam orang ke udah nadai ngelama tu. Nya aja, petua kena ngalahka aku. Pia ku pesan Kelinah. Ninga munyi nya indai Kelinah lalu orang rauh nyabak, Kelinah, ti nuan deka nemu. Aku enda kala bingging ati ngan nuan. Aku mega enda sampai ati deka munuh nuan. Kitai kala begulai, kala betundi, kala begagai. Nyadi aku minta kasih kitai serumah ngaga langkau siti. Langkau ti ditanam enggau macam-macam bungai beduri lalu pintu enggau penjanya ila deka digitang enggau duri limau. Pemakai enggau ai kami nganyungka nuan ke Linah. Langkau nya ila sigi digaga kami bisi jamban bisi dapur baka rumah kitai meh. Ungkup nuan ke berapi ngintu diri. Kelimpah ari bungai beduri langkau nuan ila mega ditanam kami limau. Laban nya aja chara tauka gaya. Ambi kenu anak mati. Pia ku Lara. Ninga nya tadi Kelinah lalu nyaut enggau sabar sabar. Mentas amai meh nuan Lara. Taja aku mayuh penyalah enggau nuan. Nuan tetap manah. Aruh aku meling sayau ke nuan. Au meh Lara. Enti aku enda ngintu pengaruh ke diberi orang ngagai aku nya. Pengaruh nya menuh aku empu. Nyadi enti aku mati, Beliau tu meh ngintu aku laban aku nemu semina iya aja ulih ngatur utai baka tu. Pia ku Kelinah wai. Kira ke bisi bepuluh taun udah nya Kelinah pan lalu mati au laban penemu da tuntut iya nadai diintu iya. Maya orang nemu Kelinah udah nadai lebuh indai Kelinah ngajung utai pemakai nuju iya kiya. Au beliau Libang. pan lalu dami ngintu niang kelina. Menua sida iya pan chelap baka selama lara pan nyau nadai meda utai nyelai agi diatu lara Ngung Meling bisi empat iku anak dua indu dua lelaki pengidup sida iya awai baka selama nadai penanggul nekul agi. Tumbak kurang meh bangkai Kelinah nya tadi diintu enggau manah semua utai ke jai-jai nya tadi au dadu ke manah magang-magang ami enda ngachau ngerau sida iya agi. Aka alai. Enda berasai wai. Masih panjai cherita kitai sekali tu. Nyuka manggai setejam. Au tang pia kitai ngetu dulu. Nya aja cherita kitai ke sekali tu. Cerita dikunsi madi kitai Peter Siaita betemu kitai ba cerita ti reka datai ngajar ari aku nya Bujang Pegari tauka Tan Sri Tun Raja. Siga sebat selalu. Terima kasih semua udah mending sampai ambis. Bye bye.